Veduti bħal daw li għandna f'Malta jista' jfakkruk biss fis-sliem u fil-paċi. Imma għar-rabti Karmenu Camilleri s-sliem u l-paċi spiċċaw ħesrem dak it-tmintax ta' Lulju 1934. Dakinhar kien bakkar bħas-soltu għax-xogħol. Ġabar l-għodda u rħielha bil-mod lejn l-għelieqi ta' nies martli.

Ta' kuljum, għall-ħabta ta' nofsinhar, Rosie kienet titlaq mid-dar u tmur ħerqana tnewwel l-ikel lill-ħanini tagħha, fl-għelieq, fejn hu kien ikun qiegħed jaħdem. Hi!

Imma dak it-tmintax ta' Lulju, is-sbejħa rożi baqgħet ma tfaċċatx bħas-soltu. Kien għalxejn li stenna u għarrex kemm felaħ Karmnu, għax l-għajta ferriħija ta' Rożi baqa' ma semagħhiex. Għalhekk,

Kan, siġu, ħafseb, mur lejn id-dar t'ommok, mur! Martek u ommok qegħdin jiġġieldu bl-ikrah. Ħafes, mur għax se toqtol lilek ir-Rożi dik! Karmnu kien għadu jżomm xi nagħġa jew tnejn fir-razzett t'ommu. U Rosie kien xogħolha li tieħu ħsiebu. Kienu tassew koppja ħelwa, jaqsmu x-xogħol u jgħinu lil xulxin. Ta' kull filgħodu, Rosie kienet tmur ta' l-ifhom.

Imma Karmnu kien jaf li x-xitan kien deffes denbu. U mhux kollox kien wart u żgħar bejnhom u bejn ommu.

U kien għalhekk li Karmnu ħadu tant bis-serjetà l-kliem ta' dik il-mara u baqa' sejjer bla dewmien id-dar t'ommu jsejjaħ lil Rożi. Rożi! Rożi! Rożi! Rożi! Beda jdur u jfittex ma' kullimkien, isejjaħ isimha u jittama li jismagħha tirrispondih, imma kien kollu ta' xejn. Mar dritt fil-bitħa. U għalkemm beda jsejħilha kemm jiflaħ. Rosy! Rosy! Rosy! Baqa' ma wieġbu ħadd. Allura baqa' dieħel fil-maqja u x-xena li sab quddiem wiċċu ħasditu. Mixħuta għal tula fl-art, wiċċha 'l isfel, ġessimha merħi fit-telqa tal-mewt, kien hemm l-egħżeż ħaġa li kellu f'din id-dinja, Rosie. Issa Karmnu kien iddisprat. Qalbu kienet maqsuma. F'moħħu beda jisma' l-kliem li qalulu l-ġirien. Karmnu! Iġri! Ħaffef! Mur ir-dar t'ommok, mur, ommok u martek qegħdin jagħtu t-titra! Leħħa ta' berqa u tela' jiġri lejn il-kamra tas-sodda Tom. Ma! Ma! Ma!

Ħarsa fuq wiċċha nieqsa minn kull emozzjoni. Ma felaħx jitqajjem. Biha quddiemu u mitluf minn sinsieħ telaq jiġri kemm jitla' 'il barra minn dak il-post li issa kien sar tal-waħx. Beda jiġġerra bla ma jaf fejn kien sejjer. U jgħid ma' kull min jiltaqa' li ommu kienet qatlitlu lir-rożi tiegħu. Bla ma jaf kif huwa stess sab ruħu l-għassa tal-Pulizija. Il-Pulizija ma damux ma waslu fuq il-post u bdew bl-investigazzjonijiet tagħhom. Sinjura Camilleri, tista' tgħidli kif qattajt in-nofsinhar ta' dalgħodu? Dalgħodu ħriġt nagħmel ix-xirja tas-soltu u mbagħad ma tantx ħassejt li fsikti. U xtħett hawn fis-sodda. U ma smajt xejn? Le. Stramba l-ħaġa, mill-grif u l-ġrieħi li kien hemm fuq wiċċ il-vittma, jidher ċar li l-mewta ma kinitx aċċidentali. Jirriżulta li l-vittma ġiet fgata minn xi ħadd waqt li kienet qiegħda tissielet ma' xi ħadd. Naħseb kien hemm storbju mhux ħażin. Ara Sinjura Paola, ħu daqsxejn paċenzja, imxi miegħi sal-maqjel fejn hemm il-vittma. Għall-ewwel darba wara d-delitt, Paula ħarġet minn kamritha u niżlet isfel wara l-Ispettur.

Paola ma kellha xejn aktar xi tgħid li fdat tliet kelmiet. Miskina kif saret. Iżda mhux hekk l-imsejken Karmnu. Hu fetaħ qalbu beraħ u żvoga l-imrar kollu li kien qiegħed jifnih. L-affarijiet ma tantx kienu sew bejna u bejn ommi. Għal xi raġuni jew oħra, Lowell ħaditha fuq demm id-dar Sir Rosie. Ma kienx tista' tara kwieta. Tara kif taqbad argument. Kolli naħlef anke anke l-ġwież kienet tisililna. Imma aħna qatt m'għednilha xejn. Ma naqgħux paroli ma jkun. Mil-fuq

Il-ġirien ukoll min-naħa tagħhom kellhom ħafna aktar x'jirrakkontaw lill-Pulizija. Jiena kont qiegħda d-dar tiegħi, Sinjur, u smajt storbju kbir ġej minn ġo d-dar, u xi ħadd jgħajjat għajjut, għajjut, kemm jiflaħ. Ħa, m'għandniex xi ngħidu, ħażin, ħsibt, u ġejt nittawwal minn wara l-bieb. Imbagħad, jaħasra smajt ir-Rożi tgħajjat u tibki. Imma jiena x'għamiltlek, jaħasra? Ċetta ta' ħdejna semgħatha wkoll. U tlajna fuq il-bejt biex nittawlu, imma kien tard wisq. Sinjura Camilleri, l-awtopsja kkonfermat li Rożi ġiet fgata tissielet ma' xi ħadd. U mill-grief li kellek fuq wiċċek int, ukoll wieħed jinduna li kont involuta fi ġlieda ma' xi ħadd. Barra minn hekk, instabu l-ħwejjeġ imċappsa bid-demm fil-kamra tas-sodda tiegħek. Danakollu, flimkien ma' xhieda oħra li għandi, ma jħallilix triq oħra ħlief li nixlik bil-qtil ta' Rosy Camilleri. Nhar it-23 ta' Ottubru 1900, 1934 beda l-ġuri ta' Paola Camilleri. Mix-xhieda u l-provi li nġabru ħareġ ċar li waqt argument sħun bejn iż-żewġ nisa, Paula Camilleri hebbet għal Rosy qatta bla ħabel. U għalkemm din ippruvat tiddefendi ruħha hi sfat megħluba. Paula baqgħet trossila wiċċha mal-art sakemm intemmet.

Għalkemm jiddefenduha, Paula kellha l-avukat prim Carmelo Mifsud Bonnici, magħruf bħala l-Gross, u 'l José Flores, il-provi kontriha kienu kbar wisq. Il-Qorti, preseduta minn Ser Arturo Mercieca flimkien ma' Robert Canado u Augusto Bartolo, sabet lil Paula Camilleri ħatja ta' dan il-qtil. Iżda peress li l-verdett tal-ġurati ma kienx unanimu imma biss ta' tmienja kontra wieħed, Paula Camilleri ħelsitha ħafif mill-mewt u minflok intbagħtet għal għomorha il-ħabs. Il-ġlied u l-mibegħda huma dejjem koroh u ta' min jistmerrhom. Iżda meta dawn jinbtu fi ħdan il-familja huwa ħafna agħar u kif rajna jista' jwasslu għal konsegwenzi traġiċi. Jiena ma baqgħali xejn iktar li ħlief minn dan il-post meraviljuż u ta' serħan il-moħħ insemmilkom u bħas-soltu nfakkarkom.